Үһүс сирдэни көрбүттэр баар буолуохтааххыт. Өрөйүн-чөрөйүн маарын этэн аһарбытын курдук үһүс сирдэргэ кыайыы үктэлин ким билбитэй? Муҥтаарда бары бииргэ хаһытыы түстүлэр. Анна Тотонова диэн. Дьэ, Анна ырыатын туһунан кэпсээбитин көрүөххэй. Дьол диэн ырыабыт доҕоттоор олус историялаах. Дьоннор олох билбэттэр эбит үһэ. Уонна иһиттэхтэринэ наһа соһуйаллар. икки тыһыынча уон алта сыллаахха дьол ырыаннан итирдэ киирбитим. Атак мин ити дьол диэн ырыаны ыллыһыччыбытым бес сыл. Бес сыл тухары ыллыһыччыбытым. Ити ырыа автора Сергей Васильев Паргонскай тылыгар, Прокопий Федоров матыыбыгар, мелодиятыгар. Аха, ону балаана Прокопий Федоров Биһиги кэмпэндээлэр күндүк үтүөппүт Сунтаарга. Ону кини кэлэһиччибитэ сайын. Уонна тиискэ атыылаабытыгар мин дьиэлэриттэн баран атыыластым уонна Чол диэн ырыаны хаста ырыаттан таба көрөммүн сөбүлээтим. Уонна Прокопийга тахсабын. Миэхэ бу ырыаҕын биэрэргэ көҥүллэнэр гынабын уонна араадьыйаҕа биэрэбин дэтэ ким араадьыйатыгар диэн. Онуоха киһим аһаа дии сөбүлэһиэ дии санаатаҕым дии соһуйуом иһин суох диэн эппиттээтэ аньыы тоҕо диэтэҕим дии аҕа онно кини эр киһи ылдыһыттыыр итириэнэ ол иһин буоллааны чапата араадьыйаҕа биэримэ диэбитэ ыллар хонуктар астылар биэс сыл тухары мин итириэн ыллыы сылдьабын, танадалыыбын, юбилей да буоллун, хыбаайба да буоллун, итирыаттан хаҕылыыбын, итирыаннан түмүктүүбүн. Дьон аһарар үбүлээтэ олус сөбүлээтэ. Дьонтон сайын биэс сыл буолан баран Сунтаарга ыһыахта кэллэ. Дьэ уонна хонууга эккирэтэн сүүрэн тиийдэм. Эккирэтээт даҕаны, дьэ доҕор, Прокопий, Миха Тиранопсайынан биэриэххин наада, мин тэтим радиоҕа биэрдэхпинэ хайдах да сатанар диибин. Ону киһим буоллаҕына, чэ, сөбүлэстэр. Чэ, чэ, биэр, биэр. Дьэ ол кэнниттэн буоллаҕына, радиоҕа ыыттым. тутатына күһүнүгэр арай индира хоһооннор билбэт нүөмэрим индираны мин телефона руах помеха арай киһи индира хоһоонноон баран анна эн эрэн үрдэл премияҕа киирдэ эҕэрдэлиибин диэтэ уой мин дьолломмуппун көрүөтигит онно массыына олоробун күһүн уонна дьоллонон баран дьэ аан дойду дьону барыта кэпсээтим бу үрдэлгэ ырыабыт киирдэ диэн Дьэ, ити курдук историялар. Дьол кэнниттэн ити ырыабытын билигин дьоннор олус иттэн сөбүлээн истэллэр. Билигин Дьол диэн ырыанан концертнай программаҕа эбэһээт ыллыы сылдьабын. Дьоннор миигин кытары тэбис-тэҥҥин ыллаһаллар. Наһаа үһүбүрүүбүт. Инньэ гынан дьоннор миигин кытары биир тэҥ тэтимҥэ миигин кытары тэҥҥэ ыллаһалларыттан киһиэхэ дьолбо. Автордарга эмиэ дьол, ыллыыр киһиэхэ эмиэ дьол. дьон ити дьол диэри ырыаны бэйэтигэр ылынна. Онон Прокопий Федоров эһиэхэ барыта махтал. Үрдэл ааттыын Үрдэл. Үрдэлгэ кынаттаата миигин. Үрдэл кэнниттэн били киһи музата киирэр эбит. Элбэх ырыаны айыаххын, тутуоххун баҕараҕын, ыллыаххын баҕараҕын. Иннэ гынан мин барыта холбоон тоҕуһуонтан тахса авторскай ырыаланным. Отучча атын дьон ырыатын ыллыыбын уонна сүүрбэттэн тахса сахалыы тыыннаммыт ырыаланным. Ини гынан Үрдэл миигин үөһээ Үрдэлгэ кынаттаата диэтэхпинэ сыыспатым буолуо. Баҕа санаам диэн дьоммор-сэргэбэр ырыа түһүлгэтигэр элбэхтик сылдьыҥ, ырыа киһини эмтиир, ырыаны элбэхтик истиҥ, Сатаан ыллаабаппыт диэмэ, киһи барыта ыллыыр, ханна баҕара ыллыы-туойа сылдьыҥ, киҥинэйэҥ да ыллааҥ, эһиэхэ ырыа туох да куһаҕаны аҕалбат, эмтиэҕэ эрэ. Онон эһиэхэ доруобуйаны уонна дьолу баҕарабын!